Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. It-tiġrib tal-ħajja huwa parti integrali minn ħajjitna u ma nistgħux naħarbuh fil-fażijiet differenti ta' ħajjitna. Daqqa fuq u daqqa isfel jgħid il-Malti. Fl-ewwel parti tal-programm, Norbert Buġeja se jkellimna dwar il-pari tiġrib u ġarrab. waqt li fit-tieni parti tal-programm William Zammit se jagħtina tagħrif dwar l-espressjoni pjuttost qawwija Donnu ras pajlik. It-tiġrib tal-ħajja għandu jservi biex nissaħħu u meta noħorġu minnu insiru nies aħjar. Infatti, qawl sabiħ li nużaw fil-Malti huwa li aktar ma tikber, aktar titgħallem. Dan ifisser li l-bniedem jitgħallem mit-tiġrib tal-ħajja u mill-esperjenzi li jgħaddi minnhom. Qawl ieħor li joħroġ il-pożittiv minn dan it-tiġrib hu, Id-dinja tħabbtek iżjed minn imgħallmek. Dal-qawl irid jurina li mit-tiġrib tal-ħajja, awtomatikament il-bniedem se jitgħallem. Kif għedt qabel, dan it-tiġrib ma nistgħux nevitawh u ma nistgħux nistennew li kollox se jmur tajjeb f'ħajjitna. Qawl ieħor li joqgħod perfett għal din is-sitwazzjoni hu, Fid-dinja mhux dejjem rebbiegħa Jiġifieri, daqqa se nesperjenzaw żmien sabiħ u daqqa se ngħaddu minn żmien ikrah. Ilsienna wkoll jipprova jagħmlilna kuraġġ biex negħlbu dan it-tiġrib li jaf inkunu għaddejjin minnu. Il-qawl Iż-żmien itaffi jurina li ma nistgħux nippretendu li se jgħaddilna mil-lum għal għada, imma jrid ikun iż-żmien innifsu, il-ġranet u x-xhur li jtaffu l-weġgħat li jkollna. Ngħidu wkoll li min hu mġarrab biss jista' jitkellem. Din tintuża biex turina li jekk inti tkun għaddejt minn sitwazzjonijiet koroh, żgur li tkun tista' tirrelata ħafna aktar ma' dak li qed jiġri u b'hekk tkun f'qagħda aħjar li titkellem fuqha. Interessanti li l-għerq GRB ma nassoċjawhx biss mal-weġgħat imma jista' jkollu tifsiriet oħra. Tista' ġġarrab libsa għand il-ħajjat biex tara li toqgħodlok tajba qabel tinħit. Tisma' wkoll min jgħid li x-Xitan ġarrab lil Kristu fid-deżert. Jew Alla ġarrab lil Abram. F'dal-kuntesti tintuża biex infissru li Kristu fl-ewwel eżempju u Abram fit-tieni eżempju tqiegħdu taħt prova. Tlaqna nisimgħu lill-poeta Norbert Buġeja jkellimna fuq il-pari ġarrab u tiġrib.
Mela, il-kelma ġarrab tinteressani ħafna hija kelma mill-aktar għanja fil-lingwa Maltija. Eh, hija kelma illi għal darbohra fil-poezija nispiċċa nuża eh, f'kuntesti eh, partikolari ħafna xi hija kelma Intima ħafna illi fil-Malti għall-inqas kif tgħallimt nużah jien minn tfuliti, il-kelma tiġrib aħna nassoċjawha iktar ma' dak li tgħaddi minnu, però għall-inqas kif nifhimha jiena fiha iktar semantika melankolika kważi, jiġifieri fiha tifsira ta' tiġrib bħala sofferenza jew diffikultà. Meta ngħidu dak imġarrab jew dik imġarba, mela allura inti għandek it-tifsira ta' tiġrib bħala esperjenza. Però imbagħad għandi wkoll memorja sabiħa ħafna ta' tifsira ta' iġġarrab eh, minn tfuliti meta il-mama kienet tmur għand it-sija dolor li kienet ħajjata prima. il-mara ta' ziju Koala Eh, illi kienet meta tkun edha fil-proċess li tlesti libsa, ċempli law tgħidilha Nina ejja ħaġġarrab. Eh, u dan kien ikun il-punt fejn il-libsa kienet tkun eh, kważi lesta, jiġri fl-istadju biex tiġi imlestija, finalizzata, imma it-tixlil kien ikun għadu fuq ponot wisgħin allura seta' jiżżarrat, jiżżarma malajr jekk ikun hemm bżonn xi tibdila finali fil-libsa biex ngħidlek. U allura hemmhekk iġġarrab għandha t-tifsira ta' tipprova ta' tesperimenta biex ngħidlek. Però mill-ftit riċerka li għamilt jidher li anki fl-Għarbi ġġarrab fiha daw żewġ tifsiriet, jiġri kemm it-tifsira ta' esperjenza li tgħaddi minna fil-fatt ħabib tiegħi ġibid l-attenzjoni li anki hemm qawl fl-Għarbi li jgħid isma' jekk inti ma tiflaħx tmur x'għand tabib, mur għand min ġarrab. għand min għadda minna, għand min għadda mill-esperjenza. Eh, però fl-arbi jider li hemm eh, tifsira ta' esperjenza li tista' tkun esperjenza tajba, tista' ma tkunx esperjenza tajba, però hemm ukoll eh, it-tifsira ta' esperimentazzjoni, ta' tipprova xi ħaġa. Eh, ta' eh, timprovinza forsi, jien naf xi ħaġa li qiegħda tiġi ttestjata fil-laboratorju, qiegħda tiġi mġarba. Eh, però biex biex nala mill-lat mbagħad mir-rabtiet poetiċi illi nagħmel f'moħħi din ir-rabta bejn iġġarrab bħala Eh, dak il-fenomenu li tgħaddi minn esperjenza u iġġarrab bħala tipprova e fih ukoll riflessjoni fuq il-kundizzjoni universali, il-kundizzjoni umana tagħna illi aħna inġarbu u nesperjenzaw fil-waqt li qegħdin il-ħin kollu nippruvaw jew nimprovizzaw. Allura għandek ukoll din ir-riflessjoni fuq il-ħajja bħala eh, dialettika ta' esperjenza u improvizzazzjoni. Ġarrab tgħix u tipprova, tgħix u tipprova. U naħseb illi f'dan is-sens eh, kemm il-kelma ġarrab u kemm il-konċett aktar wiesa ta' tiġrib eh, huwa wieħed eh, mill-aktar għanjin u rikki fil-Malti.
Kif tbatti x-xemx sajfija Donnu Raspajlik Din hija l-espressjoni li se nitkellmu fuqha fit-tieni parti tal-programm. Il-pajlik, kif se jispjegalna dalwaqt William Zammit, kien il-laqam ta' ċertu Ġużeppi Camilleri li lura fl-1806 kien il-moħħ wara l-qtil ta' qassis fin-Naxxar. Wara li nqabad u spiċċa ġarrab il-piena kapitali, mil-lat etimoloġiku insib interessanti kif l-istorja u l-avvenimenti li ġraw matul iż-żmien iħallu impatt fuq l-aspett lingwistiku għax ċerti karattri, ma jmutu qatt u jispiċċaw iffossilizzati f'xi espressjoni idjomatika. Il-piena kapitali f'Malta dak iż-żmien kienet komuni ħafna f'każijiet ta' reati serji bħal qtil u tradiment. Mis-sena 1800 'l quddiem, is-sentenza tal-piena tal-mewt f'Malta ingħatat 175 darba. 57 minnhom kienu xxurtjati li kellhom din is-sentenza mibdula għal għomor il-ħabs u għalhekk, l-Istat nistgħu ngħidu li temm il-ħajja ta' 118-il persuna, kollha rġiel. L-iżgħar fost l-ikkundannati kien Slimiż ta' tmintax-il sena li ma' żagħżugħ ieħor kienu qatlu prostituta. Fil-maġġoranza tal-każi intużat il-forka. u fil-bidu kienet saħansitra tkun viżibbli għall-pubbliku f'postijiet bħas-Saqqajja u Pjazza Forok fir-Rabat jew ħdejn il-Knisja ta' Sarrija fil-Furjana. Il-piena tal-mewt ma kinitx issir kif ġieb u laħaq, il-priġunier kien jgħaddi tlett ijiem ta' tħejjija reliġjuża fil-kappella li tinstab fil-palazz stess. Fl-aħħar ta' dan il-perjodu kien imbagħad jittieħed bi speċi ta' purċissjoni 'l barra mill-belt, għall-ħoss tal-qniepen tal-ħabs. Il-purċissjoni kienet titmexxa mill-Gran Visconte, segwit mill-Fratellanza dei Rosarianti. Warajhom kien ikun hemm il-priġunier li kien ikun akkumpanjat mill-iżbirri, l-ekwivalenti tal-pulizija tal-lum. Issa li ħadna aktar informazzjoni dwar il-piena kapitali, imxu nisimgħu aktar fuq l-espressjoni idjomatika donnu ras pajlik u naraw kif tista' tintuża wkoll fil-lingwa. Biswit il-qronfol kif tbatti x-xemx sajfija.
Waħda mill-espressjonijiet interessanti li għanna hija appuntu l-espressjoni isek il-pajlik, jew rasek isa ras il-pajlik. Issa din għandha bażi storika warajha. Il-pajlik kien karattru vera, ma kienx karattru fittizju, dana kien ċertu Giuseppe Camilleri, Għawdxi, madwar 40 sena, illi ma kienx karattru mill-żbieħ dana, fis-sens dan kien involut, kien il-moħħ, anzi aktar mill-li kien involut, f'wieħed mill-delitti kbar illi seħħew appuntu fil-bidu tal-ħakma Ingliża, preċiżament fl-1106. L-istorja seħħet in-Naxxar. In-Naxxar kellek qassis anzjan, Dun Alwiġ Decelis. Kien magħruf li kellu ċertu ġid, kien jgħix waħdu u Ġużeppi Camilleri flimkien ma' oħrajn ftehmu illi jisirquh. Zgassaw, daħlu fid-dar tiegħu n-naxxar, dana kien jgħix viċin il-Knisja tal-Kunċizzjoni n-naxxar. U mhux biss serquh imma inqatel, jiġifieri il-qassis inqatel minn dawn minn dawn li assaltaw fosthom fosthom Giuseppe Camilleri. L-akkużati inqabdu, jiġifieri dawn li għamlu id-delitt inqabdu. Naturalment qed nitkellmu fl-1906 fejn kienet għandek il-pina kapitali tingħata b'mod regolari. Instabu ħatja, tnejn minnhom instabu ħatja b'mod iżjed mill-oħrajn fosthom il-pajlik. Il-pajlik ġi ehm, dikjarat bħala l-persuna li kien il-moħħ wara wara dan id-delitt. U tnejn minnhom fosthom Giuseppe Camilleri il-pajlik ġi kundana tal-mewt. Dak iż-żmien is-sens tal-mewt kienet tingħata Il-Furjana, barra l-Belt, bejn wieħed u ieħor fejn illum jinsab il-monument li jfakkar il-vittmi tal-gwerra. Naturalment kienu jkunu eżekuzzjonijiet pubbliċi, id-nies kienu jattendu biħġarhom biex jaraw dawn l-eżekuzzjonijiet. U mid-dera dan il-pajlik ehm, meta tħares leħ kellu xaru goffa ehm, u daħlet fil-sin in-nies din illi tixbaħ lil pajlik għandek xar isu tal-pajlik. Ġibri, espress tiskanta kif dawn l-espressjonijiet ehm, jibqaw eh, fuq tul ta' żmien wara sekli jibqaw jibqaw ħajjin jitlu fil-lingwaġġ. fil-lingwaġġ. Eh, iżjed minn hekk, l-istorja ma waqfitx hemm, ġifieri l-istorja ma waqfitx bl-eżekuzzjoni tal-pajlik. Biex jagħtu eżempju, l-awtoritajiet dina kienet xi ħaġa li kienet tiġi fi żmien l-ordni u anka fl-ewwel snin tal-perjodu Ingliż. Biex jingħata eżempju, ras il-pajlik bħala l-bniedem li kien tassew il-moħħ wara dan id-delitt atroċi, Wara l-mewt tiegħu, wara li kien mgħallaq, inqatgħet mill-kumplament ta' ġismu u r-ras tpoġġiet fuq xi tip ta' kolonna appuntu in-naxxar stess viċin il-post fejn kien seħ dan id-delitt. U ras baqa' tem, dina kienet drawwa illi kienet issir. Fi żmien l-ordni kienet issir b'mod komuni ħafna. Baqgħet ukoll anka fl-ewwel deċenji, fl-ewwel snin tal-periodu Ingliż. U allura din ir-ras il-pajlik, din ir-ras biex xar goffa, ma kienx biss xi ħaġa sakemm għadda ġuri sakemm inqatel, imma baqgħet esposta meta kienu jagħmlu dil-biċċa xogħol daw il-fdalijiet huma llum naturalment eh, jaqbdek il-partis magħhom, imma l-idea kienet illi daw il-partijiet ta' ġisem uman Tal-jom esposti kienu jħobbu jużaw l-espressjoni per terrore del popolo biex inti tbeżza lin-nies u n-nies jobdu il-liġi. U r-ras baqgħet hemm minn jafal kemm żmien u allura dan ix-xar u din ir-ras baqgħet esposta hemm Mekka hemm għal kulħadd.